Lejla tajba, Matthew. Kif qed nara hawnhekk warajk, jidher li inti dilettant sew tal-Milied. Meta hi n-nhar?
Mela. Insomma, dwar l-esperjenzi tiegħek. Kif qed, kif qed taraw tajjeb, iva, dilettant sewwa tal-Milied. U mhux tal-Milied biss, jiġifieri kull min jafni hawn minn Ħal Lija, jaf li jien dilettant tal-festa sewwa. Jiġifieri dawn il-festi, festa tal-Milied, Ġimgħa Kbira u l-festa tar-raħal, jien dilettant sewwa. Dan li qed taraw warajkom hawnhekk huwa proġett li ilu għaddej prattikament erba' snin, kull sena dejjem inżid inżid inżid parti, u s'issa ovvjament wasalna f'dan li qed taraw warajja hawnhekk. Il-highlight ta' dil-faċċata ovvjament huwa li hemm is-sens vera tal-Milied, għax kif qed taraw iċ-ċentru prinċipali huwa It-twelid ta' Ġesù Bambin, għandek il-Madonna, San Ġużepp, il-Bambin imdawwar bl-anġli, kif ukoll d-Żid ta' dis-sena hemm ix-xena fil-parti t'isfel tal-islati Immaġi. Hawn ħafna min jarma d-dwal mal-faċċati, però jien dejjem il-ħsieb tiegħi kien li jekk nagħmel xi ħaġa, nagħmel attrazzjoni, ovvjament hawn id-Dareda eżatt maġenb il-knisja, nagħmel attrazzjoni li hija konnessa mal-knisja. Bħala xogħol jirrikjedi naqra xogħol mhux ħażin. Bħal ma qegħdin jidhru huma xogħol kollu xogħol impitter bl-idejn. L-ewwel fażi tax-xogħol kienet li l-ewwel ovvjament isir id-disinn tax-xogħol u l-grandiment li dak saru mill-ħabib tiegħi Ryan Stivala. U mbagħad tqabbad lil Joseph Tanti minn Ħaż-Żebbux magħruf aħjar bħala l-Boxa biex għamilli x-xogħol kollu tal-pittura li hemm fuq il-parti tal-presepju kollha. Fejn hemm kollu xogħol ta' dwal huwa kollu xogħol li għamilt li għamilt jiena, ovvjament bl-għajnuna wkoll ta' missieri. Dan huwa xogħol li mhuwiex lest għax hemm il-ħsieb li fis-sena li ġejja nkomplu nżidu xi affarijiet oħra biex ovvjament nagħlqu x-xena tan-Nattività u hemm xi partijiet oħra għalissa ħalluhom sorpriża fejn ħa jiżdied xi xogħol ieħor ukoll. U ovvjament dejjem naraw li dak li dak li jsir isir bis-sens u li jintgħoġob ovvjament min-nies. Mir-rispons li kelli tan-nies din is-sena ehm, kien rispons sabiħ ħafna għax l-ammont kbir ta' nies li ġew jieħdu ritratti u u li ġew jarawha kien ammont konsiderevoli. Tant hu hekk li ħabib tiegħi b'ċajta qalli kieku kellek iżżomm one euro ta' kull ritratt li ġew jieħdu għalli kont tifdi l-ispejjeż. U minn hemmhekk tani idea għax naħseb is-sena d-dieħla jekk Alla jrid il-ħsieb imur tajjeb għandi għandi f'moħħi li nagħmel xi ħaġa għal għan ta' ta' filantropija, ġifieri niġb ngħid niġbor xi donations Intihom ovvjament lil xi għaqda biex jibbenefikaw minnha. Dak huwa ħsieb issa ovvjament naraw matul is-sena kif kif kif kif kif jiżvolġi biex biex hekk il-każ iwettquh ukoll. Minn hawnhekk nawgura l-festit il-kumplament tal-festi t-tajba lil kulħadd u jalla jkollna sena aħjar milli milli milli kellna.